און ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא. שוין, וואס נאך דארף מען רעדן? כ'האב שוין אלעס אפגערעדט, יא? אלע שיחות? קום צום טיש, מאך א שמועס, פרעג עפעס.

מען לערנט אויס די קינדער, מען איז מחנך די קינדער, יעדע קינד ווערט געבוירן מיט אנדערע נאטורן, איינער איז גרינגערע נאטורן, איינער איז, ס'איז אינטערעסאנט, האסט א משפחה מיט קינדער, איין קינד געבט געבט יעדעם נאך, און איין קינד גיבט יעדן איינעם צו טוהן, דארף מען מער רחמנות האבן אויף די קינד וואס האט די שווערע נאטורן, אים העלפן, העלפן. קען איך אויסארבעטן. דארף מען אויך געדענקען צו בעטן די אייבערשטער פאר די גרינגע קינדער. איך געהערט אסאך מעשות פון מענטשן זיי האבן זיך געמוטשעט געמוטשעט מיט א קינד ממש זיי האבן נישט אויפגעהערט צו וויינען פאר דעם קינד און ואחרי ככלות הכל און נאכדעם ווען די קינד האט אלע קינדער האבן חתונה געהאט האט זיך עפעס אויסגעשטעלט אז דער קינד עפעס א הערליכע משפחה האט זיך הערליך אהערגעשטעלט און די אנדערע גאלדענע קינדער. מ'קען זיך באשייד צו געבן אין לעבן און סאו קומט אויס אז די תפילות וואס די טאטע און מאמע האבן אריינגעלייגט פאר דעם קינד וואס מ'האט זיך נישט געקענט א עצה געבן, היינו דהנה ליה. מ'דארף מתפלל זיין פאר אלע. אפגערעדט אין חדר און בבית הכיתה מיט מיט אזעלכע שטילע קינדערלעך און מיט ווילדע קינדער, על פי רוב די ווילדע, די וואס מ'קען זיך נישט א עצה געבן די וואקסן אויף לשם ולתפארת.

בעטן דעם אייבערשטן, בעטן דעם אייבערשטן. אויסלערנען די קינדער בעטן דעם אייבערשטן זיי באקומען די בריוו נעכטן, מכתב יומי. מען לערנט אויס, דא אין שטעטל קען מען עס גוט טון. איך טוה עס אין שטאט אויך מיט מיינע קינדער, אבער איך דארף אפשר זיין שבת צופרי, די גאס דארף זיין עכט ליידיג ווען איך וואק מיט זיי, זיי קענען אויסלערנען רעדן צום אייבערשטן. אבער דא, דו וואקסט א שפאציר מיט דיינע קינדער, הייבט אן זינגען צום אייבערשטן, קיינער הערט דיך נישט, עס איז נישטא ווער זאל הערן, דארפסט נישט טראכטן. אין וויליאמסבורג, דו וואקסט אויפן גאס, וועט איינער אראפקוקן פון פענסטער טראכטן דא וואקט עפעס א חסר דת, ער זינגט, ער שרייט. דא אז דו שפאצירסט מיט דיינע קינדער, מען דאנקט דעם אייבערשטן, מען בעט דעם אייבערשטן, מען זינגט צום אייבערשטן. עס קומט מיר אויס, איך אפילו איך וואוין דא העכער בית מדרש, שבת נאכמיטאג גיי איך אביסל מיט מיינע קינדער אויף א שפאציר, דעמאלט זינגט מען צום אייבערשטן, מען שקויעך אייבערשטער, מען בעט די אייבערשטער. מען לערנט אויס די קינדער, קינדער, טאטע מאמע שרייען אינדערהיים, ווארפן זאכן, דאס אויך איז אויך כזה אופי, טאטע מאמע רעגט זיך נישט אויף, דאס אויך נישט, פרעג פרעג שאלות עס וועט ווערן א שיינע שמועס מנשה.

אבער די חדר איז זייער גרינג, מ'קען זיי משחד זיין מיט מיט א קליינע אייסעס, אייס קיובס, וואס ס'איז הייס, קינדער זענען אויסגעשוויצט, אויסגעברענט, געסט אים אביסל אייז, בארואיגסט אים. אפילו פאר דערוואקסענע מענטשן הייסט עס שפארט איין אסאך עגמת נפש. אפילו א דערוואקסענע מענטש שפארט איין אסאך.

ער האט זיך אוועק אינדרויסן אויפן פארטש מיט א מיט א פאפ, זאכן בארואיגן זיך. א איד האט מיר פארציילט איז געווען ער האט מיר פארציילט אז מיין זיידע האט געלערנט זייער פלייסיג אין ירושלים אלס אינגערמאן, און ער זאגט מיר אז איינמאל איז ער געווען אויפן גאס, איך האב מיך געדרייט אויפן גאס ירושלים, ווייסט אינמיטן זעה איך א מענטש זעט נישט אויס מסודר, איך גיי אריין א שמועס מיט אים זאגט ער מיר ער גייט זיך יעצט נעמען דאס לעבן. געווארן אזוי דערשראקן, כ'האב נישט געוואוסט וואס צו טון מיט אים, כ'האב געזוכט עפעס ווער קען רעדן צו אים, גיי איך אריין אין בית מדרש אין סאטמארע שול און איך זע דיין זיידע לערנט דארט, ער האט געווען א אינגערמאן, און איך זאג אים איך וויל נישט שטערן דא מיטן לערנען אבער דא איז דא א מענטש וואס ער גייט זיך עפעס, די מח האט אים אנגעפאנגען צו צו פייניגן, ער גייט זיך נעמען דאס לעבן, ער זוכט א פלאץ ווי אראפצוטאנצן, און אזוי האט ער מיר געזאגט שטילערהייט אין די אויער, איך רעד מיט אים אבער דו גיי קויף מיר א גלידה,

קינדער אין חדר אויסגעשוויצט, מען גייט מען טאנצט מען לויפט מען שפרינגט, סתם אביסל, ווייסט נישט וואס, מוזיק מעג עס, איך אפראוו עס. ס'דא א נייע זאך אין די אפיס אז יעדער זאל דארפן זיין אפראווד, ווייל ס'געווען דא הפקרות, יעדער האט געטון וואס מען האט געוואלט, יעדער האט א קרעדיט קארד, די מוסד, יעדער איז מחליט וואס איז וויכטיג פאר די מוסד, קויפט איין. פאקסיס אפראוו איך. ברעיק אפס נישט שוין טייער. מען קען בעטן די בחורים זאלן מאכן מען קען מאכן אייסעס. וואס איז דא גרעיפ דזשוס א גאנצע קאנטעינער גרעיפ דזשוס מען נעמט ברוינפן קאפס. אביסל צוקער אביסל קאלט. מען געט נאך איינס, מען געט נאך איינס, און אזעלכע וואוילע קינדער, אזעלכע וואוילע קינדער, אזעלכע וואוילע קינדער.
מען געט עסן דארף יעדער באקומען. וואס?
יעדער באקומט, נאר וואס דען פארדעם זאגט מען אז דאס איז נאר פאר די וואוילע קינדער. צום סוף געט יעדעם א ביי, וואס איז געשען? געט פאר יעדעם א הייזעס. אבער ס'העלפט, ס'העלפט, אז מ'זאגט אים אבער דאס זיין וואויל, יא, נעקסטע מאל יא, כ'שכח דאס נישט גיי שוין זיין וואויל. קינדער פילן נישט אז די אנדערע באקומט אויך וואס ווי כ'דארף ארבעטן. וואס? אז עצם סוף יעדער באקומט וואס האט ער געדארפט. ס'איז נישט דיינע געשעפטן. ווען א קינד הייבט אן, ווען א קינד הייבט אן זאגן פארוואס ער יא, און ער האט נישט געדאווענט, און ער האט נישט געלערנט, ער האט נישט געפאלגט, דאס איז נאך א שלעכטערע מידה. דארף מען אים אוועקנעמען די עצות. מאך זיי געזונט. האסט באקומען דיין מתנה?

וואס הייסט זיצט?
מ'זיצט א גאנצע טיש און דו באקומסט נישט קיין אייז? וואס וואס? קענסט מאכן מיטן קינד א פריוואטן זאך, נו.
אקעי.

נישט נאר דאס, דער מנהל דארט אין קעמפ ווי איך בין געווען מלמד, און פון מיין משפחה, ער האט קיינמאל נישט געפארן אויף קיין טריפס. ער האט בכלל נישט געוואוסט וואס מיינט אזא זאך ווי א טריפ. און ער פלעגט איבערלאזן קינדער אין קעמפ ביי מעידזשער טריפס, און קינדער האבן געלערנט ביי מיר הערסטו צען יאר שפעטער אן קיין מוחל, און זיי האבן דעמאלטס ווען איך בין גרויס האבן זיי געזאגט מסתם האט ער נישט געוואוסט וואס מיינט א טריפ ווייל ער קען נישט ווערן פון האסט מיך אויסגעשלאסן פון מיין גאנצע פון מיין גאנצע סביבה פארוואס? געב מיך עפעס א קנס ווייסט לאמיך נישט גיין שווימען איין טאג, האסט מיר אוועקגענומען עפעס א

איך זאג דיר וואס איך וואלט ווען געטוהן, איך קען נישט, און אויב יענע פרוי קען זיך נישט א עצה געבן, קען נישט מאכן קומען.

פיצי קינדער, מיין שלמה חנן לאזט זיך שוין לויפן. פיט קליינע קינדער, דעמאלטס לערנט מען זיי אויס, דאס איז א זאץ. כ'האב אזוי רחמנות אויף משפחות ווייל ווייל ווייל מענטשן האבן, חינוך איז א שווערע זאך, דו האסט כח פאר חינוך? אבער נאר דעמאלטס קען מען עס מאכן, מיר זענען יונג. איך קוק מיך ארום שבת איך קען קוים דאווענען. נעקסטע וואך הייב איך אן מיט זיי דאווענען די וואך ריר איך מיך אפ. וויאזוי טאקע ביי דאווענען זאל מען האלטן א נייטען צו צו דאווענען? ס'איז נישט מ'קען נישט נייטען א גאנצע צייט די מענטש דארף וויסען מיט זיין קינד וויפיל ווי אלט ער איז אבער דאס איז זיכער אז ס'איז חשוב ווי אליינס דאווענען. זיך חשוב'ער ווי אליין זיך איינקוטשקען מיטן טלית און זיך אויסוויינען איז איז חשוב'ער צו זאגן נקדישך ונריצך, דאס איז חשוב'ער.

ס'איז געווען געפערליך, ס'איז געווען כלה כל הקיצין, כ'האב געלערנט אין חבד, און דער ליובאוויטשער רבי פלעגט פלעגט זיך פלעגט זיך אפשטעלן אמאל ווען ער א קינד פלעגט ער אויפן גאס יא ער פלעגט אמאל קענען פרעגן א קינד, און די קינד גייט מיט די מאמע און דער רבי פרעגט אים האסט ליב דיין רבי? ענטפערט ער ניין, האסט ליב דיין חדר? ניין. האסט ליב צו לערנען? ניין! און דער רבי רופט זיך אן פאר די מאמע, אזא אמת קינד, אזוי אמת'דיג, ער זאגט אמת. דאס האט אים געכאפט, פון דעמאלטס און ווייטער האט ער אנגעפאנגען טוישן זיין וועג און און געווען אלץ אזוי ווי, ווייל קיינער האט נישט געטראפן אין אים עפעס א עפעס א גוטע זאך. סתם איז געווען די ערשטע מאל איינער האט אים געגעבן א גוט ווארט, אמת קינד. ער פארציילט אז א עלטערע איד ער האט א משפחה ער פארציילט אז די אז די רבי האט אים דעמאלטס האט אנגעפאנגען

סאו מיין טאטע איז געקומען מיך אין שול און ער האט געקענט דאווענען און איך האב געקענט דאווענען, ס'איז געווען אזוי מען האט עס געקענט הענדלען, איך האב געהאט א מטורף אין מיר, כ'רעד נישט ווען נאך קינדער ווילן זיך צוזעצן, די פאר קינד, סאו לויף אים ווייזן ימי בלכו דודי און די נעקסטע, און איך האלט ביי די נעקסטע איז שוין לאנג נישט דא, איך ווייס נישט וואס צו טון.

סאו ער קומט אריין בהודי, איך הייב זיך אן, הייב אן מודה אני, זאגט ער וואס דארף איך זאגן מודה אני, פארוואס קען איך נישט זאגן הודי, זאג איך אים אדרבה, אדרבה קום אריין צופרי, איך מיין איז יעדע וואך, איך דארף, איך בין נישט קיין קינד, ס'איז א נעטשער אזוי ווי איך, איך בין נישט ווייניגער ווי קיינעם. הייב אן מודה אני, בלאזט אויף מיר גאנצע דאווענען, ביז איך בין אים משחד מיט קענדיס און איך געב אים א גלעז, מ'איז דאך א טייער קינד, ער קויפט עס יא אפ, ער קויפט עס נישט אפ, שוין.
האסט אמאל געזען א א איד וואס וויל געבן צדקה ביי א חתונה, די חתונות מ'געבט נאך פיש, און די אידן וואס עסן נאך מיט די הענט, און און און און און ער עסט ער ער עס ער נאך א טאג געארבעט און ער עסט איינער קומט אים צדקה און ער ווישט זיך אפ ער וויל זיין א גוטע איד און ער שטעקט אריין די הענט אין טאש און נעמט ארויס געלט און ער ווישט זיך צוריק אפ פון די געלט און ער טונקט איין נאכאמאל א שטיקל חלה נאך איינער קומט צו אים און און און נאך ער טראכט נאכאמאל ער גייט זיין א גוטע איד און ער ווישט זיך אפ די הענט פון די פיש און ער שטעקט אריין די הענט אין טאש און ער גייט נאכאמאל און ער הייבט אן נאכאמאל עסן עס קומט נאך איינעם צו אים. סאו אזא מאל פיל איך אזוי, ווען קען איך עסן א שטיקל פיש? אדער ביי די סיום, איך דארף גרעיפ דזשוס, איך דארף חלה, ער האט אויסגעגאסן, ער האט אהער געטון, סאו וועגן ווען מעג איך היינט טינקען איין מאל די חלה אין די טעמעיטא דיפ? איין מאל! איך קום שוין צוריק צו ענק! שוין, עבודת החינוך, נו. קודש קדשים. איך בין א רחמנות?

איך בעט דעם אייבערשטן זאל איינרייסן פון מיר, איך דארף קינדער ווייל איך טראכט צו מיר, דו לאכסט, באלד וועסטו זען אז דו אויך האלטן דארט ווי איך האלט, ווייל איך מאך א חשבון, א ווייב אונז ברוך השם אונז זעמיר פערציג, סאו קומט אויס אז עס איז אין פופצן יאר ארום, חזקאלע וועט זיין, אונז זעמיר זיין פינף און פופציג יאר איז די הויז ליידיג, איך וועל זיין די אלטע זיידע און די באבע, בשם די פינף און פופציג,

יא אבער ער טוט אויף. די ערשטע מצוה איז פריער ווי, און נאכדעם קענסטו קוקן צו דו קענסט אויפטון. דאס איז נישט גערעכט. איך זאל מיך גט'ן דאן קען איך שרייבן בריוון. איך קום אהיים.

אסאך מאל האטס מיר מעסעדזשעס אין אפיס. יא א גוטן ראש ישיבה, כ'האב געוואלט וויסן צו צו וואס מ'זאל טוהן אז די מאן קומט נישט אהיים העלפן.

איז די מין זאך קען מען נישט זאגן פאר א מענטש וויאזוי צו טון, ווייל עס איז דא צייטן וואס מען שמועסט, איז דא צייטן א גוטע נאכט מאך צו די אויגן, מארגן שמועסן, איז דא צייטן וואס מען קומט ארויס פון בעט אקעי דא האסטו נאך איין אייס אזוי שנעל לויף אריין אין בעט, די אלע שטובער וואס מאכט רעלס, די קינדער וואקסן אויף מיט די נערוון. וואס די רולס? דו האסט רולס מאך אריין אין בעט און היינט שמועסט מען יא און היינט האט מען זיך פארשמועסט מיט די מיט די גאנצע משפחה מיט די קינדער און און ס'איז זייער ס'איז נישט קיין זאך ווי ס'איז מאשינען ס'איז מיט באקסעס מ'שטעלט אויף דא ליגט עס כ'הער נישט וואס?
אקעי מ'דארף אויפשטיין מ'דארף שלאפן גענוג און מ'דארף אויך אמאל שמועסן מיט א מיט א קינד אז מען דארף אלעס, א קינד דארף אלעס האבן. די די מענטשן וואס געבן פערעטינג, פערענטינג, וויאזוי הייסט עס? זיי זאגן אז זיי שטעלן אוועק מענטשן, קינדער, מאשינען מיט א מאמע, זאג איין מאל, נאכדעם איגנאר, און נאכדעם מאך דיך נישט וויסנדיג, על פי רוב איז עס מענטשן וואס האבן נישט קיין קינדער. א אינגערמאן, זיין מאמע איז א גרויסע, די גרעסטע טעראפיסט. ער האט צוקריגט מיט די מאמע, ער האט צוקריגט מיט די מאמע, ווייסט פארוואס? ווייל ער זאגט, וואס הייסט אויב מיין מאמע לערנט אויס וויאזוי מ'דארף מחנך זיין קינדער וואלט איך מיך געהארגעט. מאכט חרוב אידישע שטובער. אבער ווען מ'הערט איר געבן, ווען זי קומט ארויס אין א זאל רעדן וועגן חינוך,

דער זון צו, דער זון רעדט נישט מיט די מאמע, הערסט? די מאמע זאגט אים צוויי חדשים נאך די חתונה גט איך. הערסט? איך גט מיך פון דיר מאמע. שוין געוואלט צו צושניידן די לעבן. זי האלט דרשות. חינוך. לאוו. אקעי מ'האט שוין צו סאך גערעדט. השם יבער מיר מיין תיקונים.